Tudalen 18, Arwyr Rhyfel Medail sy'n cael ei roi i'r arwyr rhyfel mwyaf dewr ydi'r Groes Victoria. Jack Cornwell Jack Cornwell oedd yr arwr rhyfel ieuengaf yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn ei arddegau pan enillodd Groes Victoria. Gynnwr ar long ryfel oedd Jack. Cafodd ei anafu'n ddrwg mewn brwydr ar y môr, ond, yn ddewr iawn, arhosodd yn ei le wrth ymyl â'i wn. Johnson Beharry. Cafodd Johnson Beharri Groes Victoria yn 2005. Roedd yn filwr yn Irac. Yn 2004, cafodd ei anafu yn ddrwg mewn dau gudd ymosodiad, ambush. Achubodd fywydau'r milwyr a oedd gydag e y ddau dro. Roedd Johnson yn gyrru Warrior yn y ddau ymosodiad. Ffeithiau am groes Victoria. Ers 1856, mae dros 1,000 o bobl wedi ennill Croes Victoria. Dim ond tri pherson sydd wedi ennill y groes ddwywaith. Tudalen ugain.

Enillodd bum medal aur am rwyfo mewn pump o Gemau Olympaidd gwahanol. Mae hynny'n record byd. Ffaith. Mae gan Steve Redgrave glefyd siwgwr, diabetes. Dydy hyn ddim wedi ei stopio rhag ennill yr holl fedalau. Pele. Mae rhai yn dweud mai Pele ydi'r peldroediwr gorau erioed. Roedd Pele yn beldroediwr enwog o'r 1950au hyd at y 1970au. Chwaraeodd bêl-droed i Brasil yng Nghwpan y Byd. Pele oedd y person ieuengaf i sgorio yng Nghwpan y Byd. Pele ydi'r unig berson i ennill tri Chwpan y Byd hefyd. Ffaith am Pele. Enw iawn Pele ydi Enson Arantes do Nascimento. Tudalen dau ar ugain. Arwyr mewn chwedlau. Cymeriadau mewn hen straeon, cerddi a chaneuon ydy arwyr chwedlau. Weithiau maen nhw wedi eu seilio al bobl go iawn a oedd yn byw flynyddoedd yn ôl. Robin Hood, Mae Robin Hood yn arwr mewn chwedlau. Efallai nad yw'r straeon amdano'n wir, ond efallai ei fod yn berson go iawn. Herwr, outlaw, ydy Robin Hood. Mae'n byw yn y goedwig gyda'i gang. Mae'n lladd ceirw'r brenin ac yn dwyn oddi ar y bobl gyfoethog. Ond mae'n arwr oherwydd ei fod yn helpu'r bobl tlawd. Tudalen chwech ar ugain. Archddyhirod, supervillains. Yn aml, mae archddyhirod yn elynion i archarwyr. Mae gan rai archddyhirod Bwerau arbennig. Y Green Goblin. Archddyheryn mewn llyfr comic yw'r Green Goblin. Mae e eisiau lladd Spider-Man. Mae ganddo wisg coblin ac mae'n teithio ar gerbyd o'r enw y Goblin Glider. Ffaith. Mae gan y Green Goblin fab o'r enw Harry. Harry ydi ffrind gorau Spider-Man. Doctor Octopus. Un arall o elynion Spider-Man ydi Doctor Octopus. Mae ganddo bedwar tentacl titaniwm ar ei gorff. Mae'n ei defnyddio i redeg a dringo. Ffaith dehyrun. Mae Doctor Octopus yn rheoli ei bedwar tentacl gyda'i feddwl. Dehyrod mewn llyfrau. Orcs. Mae'r Orcs yn gweithio i'r Dehurod Saruman a Sauron yn y llyfrau Lord of the Rings. Mae Orcs yn greaduriaid byr, hyll, sydd yn bwyta croen a chnawd pobl. Uruks ydy'r enw ar orc mawr tal. Maen nhw'n hanner orcs a hanner dyn. Ffaith. Mae gan orcs waed du. Dracula. Vampyr ydy Dracula. Yn y llyfr Dracula, Mae'n mynd i Loegr ac yn ymosod ar lawer o fenywod. Mae dyn o'r enw Van Helsing yn mynd ar ôl Dracula. Mae'n trywanu Dracula trwy ei galon ac mae Dracula'n troi yn llwch. Ffaith am fampurod Does gan fampurod ddim cysgod nac adlewyrchiad.

I ladd pobl. Jaws. Mae Jaws yn dal ac yn gryf ac mae ganddo ddannedd mawr metel. Mae mewn dwy ffilm Bond, ond nid yw'n dweud mwy na phedwar gair. Blofeld. Mae Blofeld a'i gath mewn chwe ffilm Bond. Mae Blofeld yn cael ei ladd ar ôl iddo ladd gwraig James Bond. Mae ei gath yn llwyddo i ddianc. Darth Vader Darth Vader ydy'r dehuryn mwyaf enwog yn y ffilmiau Star Wars. Ond nid yw'n ddehuryn yn y ffilmiau i gyd. I ddechrau, mae Darth Vader yn farchog Jedi ac yn arwr. Yna, mae'n symud i'r ochr dywyll ac yn troi yn ddihiryn. Cyn marw, mae'n gadael yr ochr dywyll er mwyn achub bywyd ei fab. Tudalen 32, Dehirod go iawn! Real villains. Jack the Ripper Roedd Jack the Ripper yn llofrudd enwog yn ystod oes Victoria. Does neb yn gwybod yn iawn pwy oedd e, na sawl person a laddodd. Efallai iddo ladd tair menyw, neu efallai iddo ladd hyd at un ar ddeg. Does neb yn gwybod yn iawn, oherwydd ni chafodd Jack the Ripper ei ddal. Doctor Crippen Ym 1910, lladdodd Doctor Crippen ei wraig. Torrodd ei chorff yn ddarnau a thaflodd ei phen i'r môr. Llosgodd ei hesgyrn. Yna, cuddiodd weddill ei chorff yn y seler. Dwedodd Cripin wrth yr heddlu bod ei wraig wedi mynd i ffwrdd. Ond chwiliodd yr heddlu dan lawr y seler a darganfod y corff. Cafodd Cripin ei grogi. Ffaith. Dydy bobl ddim yn cael eu crogi am droseddu yn y Deyrnas Unedig erbyn heddiw. Cafodd y person olaf ei grogi ym 1964. Tudalen 34. Al Capone Roedd Al Capone yn llofrudd ac yn gangster. Roedd yn byw yn yr Unol Daleithiau yn ystod yr ugeinfed ganrif. Am flynyddoedd doedd yr heddlu ddim yn gallu ei ddal.

Y lladron trên enwog. Fe wnaeth y lladron trên enwog ddwyn arian o drên Swyddfa Post. Aethon nhw â 2.6 miliwn o bunnoedd. Daliodd yr heddlu i'r gang ar ôl darganfod olion bysydd ar fwrdd Monopoly yn eu cuddfan. Roedd y gang wedi bod yn chwarae Monopoly gydag arian go iawn. Cafodd pob un ohonyn nhw ei roi yn y carchar am ugain neu 30 mlynedd. Bwrdd Monopoly ac Arian y Lladron Trên Enwog. Tudalen 40. Môr Ladron. Pirates. Dy hyrun ydy mo'r leidr sydd yn ymosod ar longau ac yn dwyn oddi arnyn nhw. Mae mor-ladron yn dal i fod heddiw. Roedd dros 170 ymosodiad gan fôr-ladron yn 2006. Blackbeard. Roedd Blackbeard yn forleidr go iawn a oedd yn byw yn y ddeunawfed ganrif. Roedd ganddo farf hir, du a phlethu gwallt. Roedd Blackbeard yn cario chwe phistol, dwy gleddyf a llawer o gyllyll. Roedd yn codi arswyd ar bobl. Ffaith am fôr-ladron. Ar ôl i Blackbeard gael ei ladd, cafodd ei ben ei dorri i ffwrdd. Mae Capten Jack Sparrow yn forleidr ffuglen, fictional. Yn y ffilmiau Pirates of the Caribbean, mae Jack yn ddihiryn. Mae'n dweud celwydd, yn twyllo ac yn dwyn llongau a thrysor. ond dydy Jac ddim yn ddrwg i gyd. Mae'n ddihuru'n doniol a hoffus. Ffaith. Cafodd y ffilmiau Pirates of the Caribbean eu henwi ar ôl un o'r reidiau ym Mharc Disney. Tudalen 42. Dehurod mewn chwedlau. Cymeriadau mewn hen straeon, cerddi a chaneuon ydi'r dehurod hyn. Weithiau maen nhw'n pobl go iawn, a oedd yn byw amser hir yn ôl. Sweeney Todd Mae Sweeney Todd yn ddihiryn mewn chwedl. Cafodd storïau ei adrodd am Sweeney Todd yn amser Victoria. Mae rhai yn credu bod yna Sweeney Todd go iawn, ond dydy hynny ddim yn debygol o fod yn wir. Yn y straeon, mae Sweeney Todd yn farbwr yn Llundain. Mae'n lladd llawer o'i gwsmeriaid. Mae'n torri ei gyddfau ac yn taflu eu cyrff i'r seler. Mae'r fenyw drws nesaf yn gwneud pys cig o'r cyrff. Tudalen 44. Cwis. Cwestiwn 1. Beth ydy enw iawn Spider-Man? Cwestiwn 2. I bwy mae Alex Rider yn gweithio?

chwech. I bwy mae'r awcs yn gweithio? saith. Sut y bu farw Dracula? wyth. Pa ddihiryn Bond sydd â dannedd metel mawr? Naw. Ymhle ddaeth yr heddlu o hyd i ddarnau o gorff Misus Crippin. Deg. Beth ydy enw dehyryn sydd yn dwyn oddi ar longau? Atebion ar 47.